אסאך יארן צוריק בין איך בהשגחה עליונה אמאל אריינגעגאנגען אין סטאלנער בית מדרש, ארגון שיעורי תורה, און דעמאלטס איז געווען א לומדישער שיעור פון הרב הגאון רבי אליעזר גינזבורג שליטא, ראש הכולל פון מיר. האט ער דערציילט אז א געוויס פון א איד וואס האט געדארפט צו קומען פון ארץ ישראל רחמנא לצלן ער האט זיך געהאט די ביטערע מחלה און ס'איז געווען זייער שווער ס'איז געווארן ערגער און ערגער מ'האט אים שוין דארט נישט געגעבן קיין האפענונג אבער דא און אמעריקע איז געווען א געוויסע דאקטער וואס האט געזאגט אז מ'קען עפעס פראבירן אויף אים האט מען אויסגעארבעט א אפוינטמענט ס'דויערט חדשים לאנג. און ער איז אנגעקומען יענע אינדערפרי וואס ס'האט געדארפט זיין די אפוינטמענט, אוי ער קען זיך דא גארנישט אויס, האט ער געדארפט אריינפארן צו א קרוב משפחה אין בארא פארק און ער זאל אים נעמען קיין מאנהעטן צום גרויסן דאקטער און אנהייבן צו זעהן כדי אים צו ברענגען א רפואה. קומט ער אן אין די פריע פארטאגס שעהן צו די גרויסע ערעפארט, JFK, און ער גייט ארויס אינדרויסן און ער זוכט א טעקסי, ער פרעגט צו איז דא א טעקסי וואס קען אים ארייננעמען אין שטאט, דעמאלטס איז נאר געווען וואס רופט זיך די יעלאו קעבס, וואס אויפן דאך האבן זיי צומאל עדווערטייזמענטס, און נוסח פון א עמי הארץ עדווערטייזמענט וואס איז זייער נישט איידל, איידל גערעדט. ווי זיין אויג האט עס געכאפט האט ער געטראכט צו זיך, איך גיי יעצט אריין אין א ישוב, פון היימישע ערליכע אידן, כ'קען אזא קאר נישט דארטן אריינברענגען, ווי קען איך ברענגען אזא זאך, אפשר העט א איד בטעות אויפהייבן די אויגן און העט חס ושלום זען עפעס נישט איידל, איי איך מוז דאך אנקומען, אלץ לויפט אויף א זייגער, טאמער פארפאס איך דעם גרויסן דאקטער, ווער ווייסט צו כ'וועל נאך האבן א טשענס, צו מ'עט מיך אננעמען, צו מ'עט נאך קענען עפעס טון, ער ווייסט פון גארנישט נישט, מיט אזא קאר. קען מען נישט אריינטראגן צווישן ערליכע אידן, האט ער געווארט און געווארט ביז ער האט געטראפן א וועג אנדערש אריינצוקומען. וויל דאך יעדער איינער אוודאי וויסן וואס איז די אויספיר פון די מעשה. ספר נר ישראל ווערט געברענגט אז דער ריז'ין האט אמאל דערציילט אז ער איז געווען א איד ס'האט געהאט א קבלה ער רעדט נישט פארן דאווענען, און ער איז געווען א סוחר פון וואל, און בדרך כלל ווינטער האט ער געהאט גרויס פרנסה, איינמאל איז געווען א ווינטער וואס איז נישט געווען אזוי קאלט און ער האט נישט געהאט קיין גרויס פרנסה, איין טאג איז געקומען פארן דאווענען א סוחר וואס איז געווען גרייט משום מה אפצוקויפן די גאנצע סחורה און האט געקענט האבן פרנסה אויף א גאנץ יאר, און דער סוחר האט אים געוויזן, איך רעד נישט פארן דאווענען, ער האט אים מרמז געווען קום נאכדעם, יענער האט נישט געהאט קיין נערוון צו ווארטן און איז אוועק געגאנגען און ער האט דערלייגט דעם געשעפט, האט ריזשינער געזאגט עטס ווארט ער אוודאי צו הערן וואס איז געווען די אויספיר פון די מעשה, דאס איז געווען די אויספיר פון די מעשה, דער איד שטייט אויף זיינע זאכן, ער רעדט נישט פארן דאווענען. טייערע אידן, דאס איז די אויספיר פון די מעשה, א איד איז גרייט מסירות נפש אויף זיין אייגענע לעבן, נישט בטעות ובשוגג מכשיל צו זיין קיין צווייטן איד אין שמירת עיניים, מי כעמך ישראל גוי קדוש בארץ, די גאנצע וועלט מיט אלעס וואס די עולם הזה פארמאגט, מיט אלע הצלחות און אלע ישועות און אלע עשירות,